Tye laco mo onongo olony adada, olony olony ma pe tye gino mo keken ma pe kede jami weng tye kede dako mo bene tye ma onyome bot lacan mo lacan cani pe ki gino mo keken ento tye gin acel ma ogwoko owilo Romone mo acel ci ogwoko romone leng ber bedo kede i ot ma mege bedo calo latinne lwoko kome camo bene miyo cam mabeco camo gwoko gine lacanne ogwoko gin acel-li keken ogwoko romo acel-li keken en aye pire tek ite pol lalonyo ma olony twatwal-li kare ma kibino ka limo en oneno ni Ikwanyo en latin rom acel pa lungat ca mugwoko maber tutwal-li, kun omege dwong ata-ni oweko omege-o weng okwanyo en pa lacan can acel-li, en oneko omiyo ki welo ma mege. Tere gonnye ni ngo? Wuyang ki i Baibul tye king mo ma nongo kilwongo nyinge ni David. King David oneko dako pa oneko laco mo ma kilwongo ni Uria the Hittite. Nongo tye ki dakone mo ma kilwongo ni Batceba. Okwanyo Uria ma tye i mony ma mege-ni ocito oketo i front line ka ma dano lwenyo me to kikome i nyim aye anyim meno monya nongo gucung anyim ma nongo cwinygi tek-ki en aye kicwalo Uria kunu. Oneno dako pa Uria ma kilwongo ni Batceba-ni nongo tye ka lwok oneno ki malo tye ka lwok oneno ber tutwal ci ogomo cwinye omaro otamo ni myero Ibut kede, tim adaldali kede. Onywalo latin mo, latin me namba acel kwone orweny pi bal enoni. Ka dong Lubanga bene o punishing en omedo ni okwanyo dako ma mege pien nongo tye ki mon madwong okwanyo dakone mo ma woko acel omiyo i cing latin ma mege. Lubanga bene owaco ira ada owaco ni ingeyo ngo? In itimo bal enini. Abi making sure ni trouble peko obi bedi i otti i gangi ene aye peko obi yabbe ki iye. So ngo ma atye ka waco ne story eni ni pe bor ki story pa Acholi ka ma wan watye iye ma calo Acholi watye ka kwene watye ki lutela ba. ma omyero waworgi, ma omyero wamargi, myero waworgi pire tek. But en jo ma nongo gino mo pe i cinggi-ni, en aye dok kitye ka myero kwanyo jami ki i cinggi. Watye ki lutela ma gidongo ma omyero gubed ka gwoko acwali ki i kom properties ma ma meggi kigwokgi wek gubed ki gin moni manok ma gitye kwede-ni calo ngomgi. ki jami manonok ma Acholi gitye kede ni en gin aye gitye ka mito kelo lewic alano bot kaka dong ka agiko lokka pe waworo cente i yo mo keken pe iwor cente kiworo dano pien inongo dano ma kite atir dano ma tye ka timo jami maber pi ngomwa pi acholi wek dano weng gubed to maber dano ki nywalo ki cel dano to ki cel dano weng ma giti ibedo i wi lobo kanyi angeyo ni pi mugati gi tek tutwal omyero igwok mugati ni but gwok mugati ni kun ipar pi lutini mukene ma ba biweko inge wa ni pien no amount of money Can by your integrity. Pe tye wel tyene mo ma ibiromo gwokone wek ogwok lutino pa lutinoni ma diki maca kibikelogi i ngewa-ni. Dong i gangiwu wutye ka nywal, i gangiwu ma wun wudongo, wungeyo ni lutiniwu tye mabeco mada diki maca en adwoki pa gin ma wan watye ka timone tin-ni. Ka pe wa repenting bot Lubanga ma Lubanga otimo kica ki David-ni, Lubanga

Solomon kare ma kinywalo i nge latin ma acel muto ni David onywalo Solomon ki Batsheba ci wun wungeyo story pa Solomon dano ma bedo maryek ongeyo pol jami madwong ata weng ci Lubanga is a good God but let us be careful me timo the right thing for the people who are coming right even after us pire tek wabedo dano adana wabedo ki cwiny me dini watye i kare ma degrees dwong ata ento Tic nok, unreasoning, bene nok. Ryeko anywalli nongo myero ogwokwa ento waye dong ni walanye wunu ki social media. Pe wubed i pressure. Ka ineno ngat mo ni ber mada, tye ka lok mada, oo rukke mada, oo tye ka dwoyo mutoka madongo mada but inside us we don't have that peace. because of jami mogo ma wan watimo me nongo lonyo even if it means neko dano ek an aila abed malo ne omyero ka adiyo jo okene odok piny omyero ne anekogi aruju captagi olu watim wati- wakwayo kica bot lubanga kit ma David okwayo kwede kica bot lubanga story enini ka imyero i baibul inongo i second samuel chapter apar aryo kwan ci ibinongo dong en out of this thing ma David otamo ni omyero ilik- ilek kica bot lubanga David ocero wa head me coyo Psalms 51 iromo kwanone, olego kica, okwayo kica wa i Lubanga omine ki cwiny maleng, omine dok en ni renewed heart wek icak tic ki jo okene ni wek gudug bot Lubanga. So tic ka in ki an me neno ni watiyo wunu maber pi promoting me kingdom pa Lubanga. An apwoyo wun, Lubanga ogwok wa.